Omwanchwa otengenete omonyagetinge ase ching'aki chinde naende boni iga nigo nairire ribaga eri iga ria bene, na ase okogusokeria ase ching'aki echi iga naboigo gokwarigania ase ogenderete korigeria mwanyagetinge ase ching'aki echi iga, naboigo nigo nairire ribaga eri iga ria bene, okwarigania ase omorobiri obw'enkwana ya bene. Moigure eyio onyare koba gokwanera ching'ana, naboigo amang'ana ao ao igoro y'obomanyi naboigo tonyare koba togosemania aa na aria ase ogosirana buna abanto ba mwanyagetinge ase twabeta. Rituko ria rero nigo mbegete omosingi one ase onyare koba togokwanera enkwana ya abene, tonyare koba tokorigereria ng'a bono chingaki kero chiabeire. Bono twatwarire omorai bw'ense onyare kobagagwa kwa amaguta nabo egogotianigwa obosio bw'Abakenya bonsi, nabo egokoegwa ribaga ri'okoraa Kenya ase entunda ende y'emiaka etano. Eki kere ng'a nki takeiri konyara koba gegokorwa gochia motuba, eri tokonyara koba gekobeka omoroberio bw'omosingi bw'amagenderero onyare koba gokonyegerigwa ase omosingi bw'okong'usanana kwa gesiasa egati ya NASA amo na Jubilee ase chikura chianyare koba chigwakwa ase ching'aki chianyare koba chigweta Rituko ria ira ase emesa yaito ya enkwana y'abene nigo mobwate omorai, naboigo aba abange bamaete buna Steve arika. Naboigo tiga tonyora koba togokwanera amang'ana aya iga ase obwagare, naboigo tonyara koba togerigeria ng'a nki kere tokore, abasae, abang'ina amo nabagaaka. Eri konyara koba ekonukeria busia yaito igoro ense amo naboigo kwebeka ang'e nase ogochi konyara koba. Ase ogosirwa tari ensemo yoka korwa ase esereka naboigo nki keria kenene kobeyo korwa na upinzani ritonyara koba togotwara eserekari ere ne ritina rikong'u gosukia abakenya gochi motumbi bono sana mweshimiwa karibu sana ase mwanyagetinge na ase omorweri oyogo bwenkwana yabene aah buri rituko ore igoro buna tonyara koba tokorigereria ase chibicha nkwanyare tokoba gokora aah nkobwatana naboigo bwogosherekea Gose ekero anyakoba agoapiswa Omoraibi ense Uhuru Kenyatta, onyakoba okoarigania eshere ase enchera ya beene ase orogongo rwa Gusii, ase abari batari konyara koba goika Nairobi banyakoba bagosherekea ngiakeirerete omonguso oyo iga agoganyete gokoraa omoroberio oyo iga ase ensemo ya Kisii. Nembiya mono nomoene, kiagera twatagete goikerania eira eri twaete abanto. Chikura chiagetwe tarehe ishirini na sita, eyio naende omogoko orenge yarenge ebirthday ye president. Nkarora goikerania eira goika torigie ekeki, abanto baito baiche, ekiagera Nairobi nkwarochwe buna abanto baichire oo. Nachikura chire gosiiga iga, ngakwana nabaminto.

Ewa, korokera ebuoni. Bono tokarora barabwo tiga baiche amo korokera econstituency, abanto bake bake bake toungane amo, tonywe esoda amo, naende totenge amo ekiagera nobobui tware gochengera. Naki ekiagera ng'a nonye inche nkana tindi koenda Nairobi, tiga mbere nka iga iga, tochenge nabwo amo, tokabeka etv enene sana aria Nyabiruru, St. Nyabiruru Teachers Training College, Egere abanto baito bagacha, abagaaka, abang'ina, na abasae, togachengera rituko eria mono. Na koorokia ng'a omogusii, imbuya mono eround eye iga nerua kobwatisia eserekari, gose serekari, omanyete rinde tokoratumia eserekari, abanto baira ng'a eserekari igo noru, yaani kobwatisia ng'a ning'o oraire obogambi atokonye buna omogusii. Eeh.

Chingaki echi tari nogoetwa ng'a Jubilee yairire, epresident neyemo ase ense yaito ya Kenya. Ntwarentete nonya imbaria tware gosindana nabwo korenta obwanchani. Bono tari ogoetogia ng'aki tokobuania ense yaito ya Kenya Ase oborwaire oboboroo bw'abanto kogechana ng'a inche noyo oraira, inche noyo obouru. Naki naroche ng'a bono nkwaroche aria, ab'ODM ngote ng'a barenge, na aba Jubilee ngote ng'a barenge. Bakorwa aria bakobora bono nki konya tokobuna. Onye nkwambua ing'o okogoko. Igo nainche nabo ngotebia abanto, eye tari engaki y'ogwetogia. Nonya omosimigwa Raila Amolo Odinga otemire korigia obogambi koigera ense ase ya Kenya neria abakenya bataramoitaba mono kobua Uhuru Kenyatta. Igo nere agote amagania amaya otatiga nendoto yaye etaraikerana. Lakini bono ko Uhuru Kenyatta abete omogambi, aye komosaba ng'a tiga aiche tongane amo, Abanto bonsi tokore egasi amo, naende toganye 2022. Ekero gokwana ng'a Raila onyare koba gakorwanera ense ya Kenya, amang'ana amaye onyare koba gakorwanera naboigo ng'a nabakenya bataramwanchera na omofuasi oye tari gwanchera nankwane ing'ana abakenya bataramwanchera naye because Na ekero okorora chintunde inchi iga, okominana kwabeire aroro igoro ya ng'o, ng'aki eprocess y'ogoaka egento egento kianyare koba gekobunigwa iga enchera abanto ba eprocess y'ogoaka ekura yanyarire koba gekobunigwa sana, ng'atango bono nonye okoapisha okwo nkwarenga naroro, ng'a bararigerie eprocess engima na ekiombe keria gegoaka chikura ng'akango nkiaro nkeigwa chikura chimare goakwa buya naende timanye korora ng'a epresident engiya ne yaani epresident egochorwa nere ri koringana nokobwatana kwane ase. Onde bwensi taiyo onya kobwanchera neng'o oboiruke bomaene. Ekero eprocess yarenge embe, omochimi oraire ambachete koti, omochurch ma- Maraga akarora ng'a kweri eprocess nembe yarenge, akarua richiko ng'a tiga irorerwe. Buna nkagerete eraundi eye y'okoirorerwa, ching'incho abagusii konya bachiire bono ase ouru, akara tari gosoa egeti, agaserera omopira. Bono mang'ana a processing ng'a nembe na nini, inche arengo ekiagera ere egasarendete mapema. Eh, igo bono inye oserendete mapema, igo process yo goaka chikura teri imbe. Goteba rende eye ekogera ase nateba ng'a nere oratemire kwegerera Kenya, Nonya intwe ise koboka iga onyore monto taiyo okoraa gopinga, tokong'ainia. Eeh, nigo naende tonyore ng'a nonye ira taiyo okoraa bo ng'a ebinto inaki biaba, Eh. noro toko- tokoraa. Okoraa. Igo nere kare ensemo eria ya opposition yakonya kominyoka, Mm. tigaminyoke. Egento nkomosaba, arende abanto baito mbakwe abande, Mm. buna bachakire gokwa ase chingaki echi iga chie chiburuburu. Na abanto baye baria bakoenya gokwana chiredio chimedia, ng'a goika abanto bakwe ng'a obogambi bomanye gocha, tiga bararue abana babo barakwa, obogambi bomaye gochi gocha. Ah, boigo ekero twamanya koba tokogera eri- rituko ah, rio ogoakishwa kw'omo president, ah, ntwanyarete koba ntwanyare koba tokorigereria ah, amang'ana amange buna bono, Okomusana kwarenge ororo egati ya Nasa amo nabasigari eikererete abanto gosiria obogima bwabo. Okomunyokani kwarenge ase ensemo ya Nairobi naboigo ng'a mbata keri konyara koba bagokora ki? Bagokora omogutano obo. Mbata arete batebete ne memorial bagochi gokora y'abanto baria banyarete koba bagosira ekero Mweshimiwa Omoteneneri bw'ekegwa okobwatana kwane ase Raila Odinga are korwa Amerika gose chinse chia ng'umbu are konyara koba gakwarigana ogocha Kenya. Abanto mbare banyarete koba bagosira korende bono ekero bagochia gokora ememori eye iga, yarekana ne President nkwapisho yarenge ase egetii gia Kasarani baria bakogenda Jacaranda. Okominyokigwa koria kwarenge aria omobaro bw'abanto toranyara koba gokwenekigwa korende ase bono iga togokwana abanto babe bakwete ekero batete omonto oyomo amo nomwana oyomo banyare koba bagoakwa amasasi. Okong'usana noko iga naende ase omosingi buna Raila omonyene onye akoba agoteeba ng'a tari gotambua oboraai bwa eserekari ero ororo ase eng'encho ng'a merongo ere teiere merongo ekwene ki oboraai obwo obwasiokwe bwanyare koba bokoba ase ense ya Kenya ng'a naigo nere nare nekerengerio gi'ogochia goapiswa tari ikomi na ibere chi'omotienyi o December.
Ogoapiswa korokwo goichi nechintato chia mogaso, ntoitabani ng'a ogoapiswa ngokare Kenya, ekiagera amachiko aya ngakerete Raila banyaeteti riria are Prime Minister. Chikundi iyio rigoteba ng'a chipresident ibere chiapiswe Kenya. Tari abapresident ekiagera ntomwakeri chikura ase asa rende. Igo gakoapiswa enchera ki eye. And this toratebe onye na omogoko ogochi kobekirwe ekanisa, ebishop, epastor, naende ekero kwabwatiri ekirasi batiso, kwabwatiri amachiko, kwamanya goikera. Bono oratomete richiko ri'ogoakirwa chikura, igo ogoteba ng'a ngochi are gotianigwa, Nere goika arigie enchera konya komaintaini chigroup echi abanto aba baye. Ekiagera nkwaroche bakomorama ng'a inki atachierete koapishwa igwe agatenenia. Kobarenta ang'e goika abatebe abinto are ikomi na mbiri. Eh, mba- Naende goika anye gosuki ng'ora ng'ora ng'ora abanto rende Mbamokanire ng'a nomonto omoba. amaberero ache gokora ki? Ake- ake. Ache- ache gokeana. Igo nere chiri chira chinchiyo, na okonyakominyokania oko nabasigari na nini, natebete ng'a risasi nerimo atigarete. Igo bono akire mwaye abanto baye bande base konyora chistress. Bono goika rigiing'a nchiraki ngonya kobaira ng'ora ninche ng'apiswe, ninche kore ekeiga. Memorio, memorio, chimbeera nairobio bibatendegetwe. Nkwaroche abaibori ba abanyene abane abo bakwete ekero bagotang'anya. Igo. Ai. Eh. Ai. Igo memorio na abanyene bakobanga, Eh, eh, eh. na intwe twamanya kogenda. Igo kiagera kwaigwete ritang'ani, na ogwapiswa. Mhm. Eria kabere bagacha memorio. Mm. Igo ebinto ebio, Mm. mbiri biokonya gokwanera, na abanto baria baye bakomobwatia, egere nabarabwo mbakumanye naye, ekiagera buna bono kwaroche abande bakorera igoro, ng'a papa gwatotigire, bwaye ne erinya mwoba na nini, goika abate ng'a yare omoremu onde, naende ritara ikomi na mbiri ninkore ate ki? Nkaroo. Nkaroo. Tara ikomi na mbiri egoika, naende abasukurie chitara echinde, chinkoro chinde toiranane. Ah, ekero tonyara koba tokonyara togokwanera omorero ribaga bw'enkwana yaye, torigererie ng'a bono yanyarekanire ah, Aa, ensiasa yaiga yanyare koba gegotu gekobagana ense ase ara kabere, gose chinsemo ao ao, buna bono obogesabu bwanya koba ogosoa ime mono. Naboigo, ekero omonto ateneine ase omosingi oye o gesiasa, abanto batenenire naboigo gotwara chisitandi chinkong'u. Aa, ase boigo tonyare koba tokorigereria baria bagosira, gose nonya Omopresident Uhuru Kenyatta, naboigo baria bagosira, aa, omoteneneri bwe okobwatana kwane ase Raila Odinga, Abasemia b'abanto aba babere, gose b'abarabia abarayia aba babere, nigo bakorua obosemi obokong'u sana gochia ase kera oyomo, koreng'ana na abamanyi gose na abanto abange. Obosemi bw'abanto aba bagonyara koba abasemi aba babere nabwo bwagete ribaga riatookire gati ya ng'akaango, mbatigwe baikaranse baigwane.

Na siasa togokora siasa eyemo enyarekane ekogera nonya ekero gwaki omopira ogweserera eh bono omopira oyo tori bwansi mashabiki mono igo okoigwana koigwana pi ng'a kebe egento ekemo eyio ne egasi otatiga nogoteba Abanto baingira baria ba go support president neri amagendo ere aranyare gosuka egekogera nonya enyomba oyo obwate abana ere obwate abana tari bonsi bagokoigwera kabisa naro okorapinga ng'a eke iga ngekoreti ki Nkeri buya. nkeri buya togoteba ng'a mwana oyo tari oyo ng'oko bagogopinga Yeah. igo naki twate ng'aki abana bonsi nabaito babeire bono abakenya ase

Na abande bagochaka igo igo oroche into- intochagete kobwatania abakenya amo. Eye ne egasi otakeire gokora na inche ntakeire gokora. Ntori gotigera ng'a epresident yoka ng'a okoba are president. Twensi goika toche amo naki kwegoete ngotebia abanto ng'a bono tari obwate oke ng'a Jubilee erire. Yeah. Epresident neyemo naende bono nere ochorire naende otianiwu oirwe chinguru chiria chiokoraa ense. Naruete promise buna bono ateanetigwe, nache arangerie omosimi wa Raila amoborie naki togocha amo, ekiagera natebete ng'a nare tayari komoombera lakini ekero atianigwe. Ekero atianigwe. Bono natianetigwe, ninde nobomaene ng'a nache amoombere. Ekiagera nere naeratete abanto baye banyore egasi ibere isato, bono ekiagera nere otenerete, nere abaaeu, nabo omorembe okonyakorigia igwa. Siasa echi chinyinge echinge nechie enchara, eh, naki gwasiberia amabere amange, Kwa- kwa- kwa- kwamera rikombe. kwamera rikombe gwantiga. Gwantigera amabere. Eh, Mm. igo bono okorigia ng'aki Mm. rikombe eri naki rikobagatwa Mhm. ekogera naende ngotebia president Mm. nonyi bagire chikura gocha goaka Tata negesiomba ng'a mbagere goaka chikura. Tiga abakonye, akonye Kenya engima abaransi, lakini aengeri gocha gusii mono. Nitigere tokonyara gobaransi oro getomo kabisa. Eh. Eh, bono oraye ekero oroche eh, gusii eye anyare koba nkwarorarire entunda entang'ani eria ogoaka chikura nyuma konya ekeganto getaratutera are obochori boria.

Iga amang'ana buna ay'oboremi, bono ase intwe totagete egento igo, twagasimekire amaoga, ebinto buna ebia chipara titigokwana ekiagera nabimanyete, bono naende toranyora chigasi echi toroche motwe, chigasi buna echi chi'obosiasi, obominista, ntobwate, Bamenteine Parastato. omwaziri matianyi, tobwate babosusani mochache bamentwe madaraka, na abanto bande eh, turikirwe naende abanto bande abaria ase eserekari ekiagera national government iga ebwate 85%, Mhm. ecounty iga egocha 15. Mm. Igo ase twasimegete embusuro yaito na ase atogo. Mhm. Igo bono omogusii natagete ng'a Mm. Arora amatunda, arora amatunda. inki tokoria Goetire embegweta Ekero origereretie mono ase ecounty ya Kisii nigo ebwate omosingi bwa support gose abarai baria abanene bare ase ecounty ya Kisii totebe gose na omosenator, omo women rep, omo governor, omo deputy oye nigo bare ase okobwatana kwane sana mono ase ekiama gia ODM. Igo norooche ng'a mbache kwororobia chinkoro chiabo ase okonyara koba bakonyora obokonyi korwa are koretera abanto b'ecounty ya Kisii amo na Nyamira boigo. Barai mbaye abare ng'ODM, nonya omogabana oito, eri nigo aria achirete ecounty. Morikere ribuya ori igare eserekari omobere omoyio otatiga Hey! okorire egasi na eserekari emiaka eye yonsi emiaka emenge na eserekari eye mobere Namaete omoyio. system. namaete system otatiga bono rende ase eng'encho ye chiticket echi igo gocha kwaegwa Mm. kwarora ng'a gose atokoegwa Mm. kwarigia ng'a kayio ogokora ki Okonyora. kayio ogochiera nomong'aini are namanyete ng'a 85 percent mwaitigaretire bobe Mhm. ekero chibesa eserekari yasiekire gocha bakoboma ng'a eserekari tebwatokire Mhm. Eh, omokonyi oye mangi Mm. nomanyete na omonto bwa eserekari Totare omong'anyi. abosi mbare protected na eserekari okong'anya kori gwokwenyorera etiketi Eh. ntokobara ng'a bang'anyire Eh. igo gusii Eh.

Abang'aini, naende mbari ase eserekari, bache ogotera nao are akorora eserekari Eh, goeta kaki ogochi. system narenge?
Igo Eh? ogusie indoche operation teiyo Ehe. tiga toche amo tokonye omogusi ekiagera oborayi obo bare bonsi bare obisi Mm. batete kora ng'aki bagotiga erieta rigiya Mhm. naende naki bagosukia gusii kuru point a gochia b Mhm. gose kuru b gocha a Ase kworigereria buna omochie o Kisii, nobwate ebisaku ao ao, tobwate Abaikoi, tobwate Abagere, tobwate Abaluhya, tobwate Abagusii, tobwate Abasigisi, nemo abanto abwo bonsi, mpaka Abahindi mbarema. Inki okorengereria kere ritina ri'ogotaba okwegurwa eburaburu entindi mono, omochie obosongo, lakini igo tiyaba eria ya gesiasa gosa iga y'Abasae. Naende yageenda yasira omorembe obo, kera omonto are ebinto biaye. Kobua ekero ogokompea ne chitown chinde buna Nairobi, okonyora ng'a ense emogete gose Mathare, ense emogete gosee gose ne Embakasi, eburabura egochia yabororo ya gesiasa egochangamsha abanto mono. Nonya ne chinyomba echi bono naye igoro kare gwatura akanto kabwate abwo. Inche mbate abanto bamanyete gusia na abagusii bonsi. Mm. Baria bamanyete ng'a abaini mbare abanto bande mbare aa, Mm. nonya chiburuburu chikoba Nairobi. Mhm. Lakini gose iga iga Mm. onde tomanyeti ng'a oyo nomonubi, Mm. oyo nkabira ki, Yeah. twensi tomanyete Yeah. buna abagusii. Yeah, n'abanto abamo.
Aba aba bare gusii iga iga abange nekegusii bagokwana. Mhm. Igo ekiboroboro nchikoba ekiagera ecommunity y'omogusii iga emanyete ng'a Oyo momenyete komo nere endugu yao, naende mbasomete ebuku mono, ekiagera endugu yao nori momenyete komo. Igo buru-buru tikoba gose iga iga, nabanto bonsi bare abarai na abakristo bare bamanyete Nyasaye naende bamanyete gosaba. Igo bono tokwereng'ana abanto bakare Nairobi bamanyete ng'a eye enyomba gete eke, gesaku gete iga, igo iga iga buru-buru tikoba. Ee, a entungu chinyara koba engu koboria, ande akero tochinyara koba togokora a abasae batwarire ogosemeria okonge sana gochia ase a chi obo- oboraai bore aroro, na mono mbaranyara koba bagosibwa ase eke egetambe. A a buna twaroche ase county government ya Kisii, nkwaroche abasae ba- ba- bairwe bitoka toki bikega aria, igo ng'a- ng'a- ngocha- ngachakire korigererigwa. Eh, eh. Noroche gosemeria inkore mpaka igoro, ng'a abasae batware gosemeria mpaka igoro, ase engencho bono at least bono ntobwate eserikari at hand. Ogosemeria naki gotabe, ekiagera oborwa taraba mogaka mono, Ruto taraba mogaka mono, igo nabasae goika barigereria. Onye bachakire korigereria bosa, nigo bakaigoro mbarango na ogotebia abasae aba babeire ekiorokererio, gose tore abaroke e litmus paper, Eh, eh, eh, babe- ba- ba- ba- babe ekiorokererio ekiya, Ehe. ekere bagoki baria bakorua chigasi, Mhm. ng'a nabasae nkonyara bare. Yo. Na baria basae baye gochia gasi, barigie nabarabwo chingaki, Barora abagaaka ase okwoyia ogoseemea. Ekiagera tocha goaka egekuba ng'a are nomosae, naye okemanyete. Abagusii bagoteeba ng'a monto monene endiogo. Eriogo noboseemi boria agokoa. Igo engaki eye abasae mbarigerigwe mono ekogera nonye ecounty government eye, eround eye iga njabeke abasae onsi.

Aa inche nyare kana eserikari egachaka konyara koba gekorua chibesa egochia ase abanto abayo bagwakanwa on a monthly basis bakorwa chibe obobesa oboke boke banya koemenyeria aa abange bachire gose abagaka banya koba bakobori mbari bakobori nga ande ake gose ekero eserikari yanya koba egosoa aroro koreng'ana ne omorero oria ochagetwe buna eserikari eye iga aa mbachi konyara koba abakorigererigwa mono na ande mbamentu bitoki binde. Ogosemeria buna oko. Ekogera.
Osemeri ngokoba nkobo. Naki nagotekerwa gwasibekire ebituma, notagete biame. Susani mochache gwansanga omotayi naende omosubati, naende ore buna omosacha. Ekiagera riria yarenge emenisi nonya eyokoa abagaka chibesa, emechando yarenge, nonya abagambi bagosinyiwa ng'a bagochora chikogwa ebesa. Riria otakaete omonyaroka gose momura ogo akoagacherete enyomba, Ye rigena. bacharoki ng'a aye permanent omenyete mbwenyarete. Mbwenyarete.
Egento bakorete bakani kwa City President egateba ng'a okogweka emiaka sabini kwaigwa automatically chibesa. Yabo. Nonya na oboremaru obo iga keri tari na bono bakonya gotigera gochia motu nonya na ebirema buna ekero ore automatic kwaigwa chibesa otari konya gochandwa tirende

Omorembe, ekiara chikanisa nomorembe, abarai bachorire nomorembe, tiga tonyorigie, tonyonyore, tonyotunyane. Ase engencho omorembe oerire, tware konyora tang'ani chikura kaha gose nchiago, nchiago, kaha epresident netianigu, yatianigwe. Igo nkoteba ng'a omorembe noro, tiga tonyomente oboo. Onde bwensi obwate ebitina binde. Onde bwensi obwate obojubiri akegochecheria aba ODM ng'a enchubiri ntwabua abanto onsi nabamo, Kenya neyemo, oyo otagete chikura bono baka 2022 onye tobaigetie ekiina ekoti na ekiina ekoti barigereri biri bigotugutu bitugutu biri bikwirwa orobibiro ore rwo. Ekiagera kera omonto nekeene atagete gokora ki? Atagete korora. Igo tiga totware oborembe nondi bwensi ase are, ekero ogwesabera, gwasabera nensi yaito ya Kenya, ekiagera tari maraika tobwate, intwe mwanyabanto, namagoso nkoba are. Nekero amagoso abeire, tori konya kogecha omonto amatuko onsi, totware enkoro yokoaberana, totebi president mbuya mono, bagusii ng'a mbuya mono, Ase okwesokia ase obonge na gochora Uhuru Kenyatta nere bono tiga batobwatisi, county government nero tiga etobwatisi, egere Kenya gusii yaito egenderere motwe.
Omwanchwa otang'erete Mwanyagetinga ase ching'aki echi iga, naende ekero kwanya koba konyora eng'ang'ana aya iga, nekero torigereti ng'a omosingi bw'ogochi gosuka gochi motwe nomorembe. Oyio otakeire korwa ase chinsemo chionsi ntenena, obe aye nomobwatani bw'okobwatana kwa anasa, ebe aye nomobwatani bw'okobwatana gwa Jubilii, egento gegotoreta amo intwe twensi mwanyabanto. Naboigo, gochia konyara koba gekoreta oborabu-oro nkebe getari nker'gento kegochia konyara koba gegokonya. Na bono, ekero twanyara koba togokwanera aya onsi, Nindengetie ng'a ebinto twakwanire igaa bionsi nkwanyora ekemo, bibere gose bitato, bianyare koba bigogosemia ase chingaki echi iga naboigo ase rituko ria rero. Ekero origereretie tonyara koba togosirana, ne nokogania gwaito gocha asore ng'a akobwate sia oyomino, obwate oyomino okoboko, ancha oyomino oyo ore ensemo, tari lazima abe endugu yao, nabo akonyara koba gakoba ejirani yao, ng'a okwo nakwo okobwatana kangotwarigia. Na bwata ogosuka gochia motwe, tokonye gusii yaito esuke gochia motwe, erio toikeire abana ase ogochonyora koba ogokora amagenderero a kera enchera, tiga twasirirwe ne chinsemo ntenenera, ebiombe biria bi'eserekari, biria bitari bi'eserekari, amo ne'ekaunti, na ase obwamo. Goika chingaki chinde, ekero ndanyare koba egokwarigereria omoroberi oyo iga bw'enkwana y'abeene, nigo namobwate omosike Steve Arika,

ETV yaito y'omogusii toginya gokwanera abagusii Eeh. naintwe nkobori abagusii ng'a tegerera Mwanya Getinge Eeh. egere tonyore amang'ana Eeh. ye monwa oyo oito tokoigwa. Okay.